Gudde Moien. Haut steet den Telmo um Programm. A falls der den Telmo nach net sollt kennen, Den Telmo ass ee portugisesche Jong, deen hei zu Lëtzebuerg wunnt. Den Telmo huet hei am Buch ongeféier 12 Joer. Hie wunnt bei senger Mamm, si ass och Portugisin, an säi Papp, deen ass rëm zréck a Portugal gaangen. A selbstverständlech verlaangert den Telmo ganz vill no sengem Papp, ouni dat iwwer wëllen zouzeginn. Mär léieren hei ee ganz zerrassene Jong kennen, deen et mat sech selwer a mat allem wat ronderëm en ass net esou einfach huet. Mir fänke ganz vir un. Kann dat alles nach gutt ausgoen? Et gëtt Situatiounen, do spiert een, datt een net méi lieweg draus erauskënnt. Dat eenzegt, wat mir nach hëllefe kéint, wier een Ausserierdëschen, deen aus dem Näischt opdauche géif an entweder all meng Feinde mat sengem Laserschwäert ausschalte géing oder mech a sengem Raumschëff an den onendleche Wäite vum Universum a Sécherheet brénge géif. Oder de Schwaarze Ritter, de Batman. Mee zanter ech esou al sinn, wéi ech elo sinn, gleewen ech net méi u gréng Männercher, Prënzen oder Kleesercher. Et war nach ni Verlooss op si. Ëmmer wann een si gebraucht huet, wann een si wierklech néideg hat, da waren se net do, da waren se verhënnert, haten aner besser a méi wichteg Saachen ze dinn. Ech weess net, ob dat bei Iech och esou ass, mee bei mir ass bis haut nach ni e gudde Geescht aus der Fläsch opgedaucht, wann ech schlecht drop war. Net Wéi mäi Papp zeréck a Portugal gaangen ass, net wéi meng Mamm hiren Neien bestuet huet an och net wéi ech sëtze bliwwe sinn. An elo dat hei. Esou fänkt et un a mir bliederen direkt hei bei déi éischt Geschicht an déi geet esou. Et ass ewer net déi éischte Kéier dat ech net doheem wunnen. Ech hat dat schonn eng Kéier, dofir ass et lo net sou schlëmm. Ech weess schonns wéi dat geet. Dat war deemools wéi mäi Papp fortgaangen ass, wéi meng Mamm deen neie kritt hat, Du war et geschitt. Meng Mamm hat all d'Fotoe vu mengem Papp verbrannt an deen neien ass bei eis wunne komm. Et muss ee ganz nei ufänken, hat meng Mamm gesot an am Waassersteen hat si all d'Fotoe vu mengem Papp an e puer E-Mailen déi si erausgeprint hat, wëll se hir sou gutt gefall haten, verbrannt. Si hat eng Foto no der aner, ee Mail no deem aneren am Waassersteen ofgefakelt an zum Schluss hat si déi verbrannte schwaarz Pobeiersfatzen mat kalem Waasser duerch den Offloss fortgespullt. Telmo, ech wëll net, datt et nach eng Kéier sou geet. Ech wëll net, datt deen neien och eng Kéier fortgeet. Hat si dobäi zu mir gesot, Geet deen Neien net fort, wann s du d'Biller an d'Bréiwer vum Papp verbrenns? hat ech gefrot. Dat huet näischt mat mengem neie Liewen ze dinn, an ech wëll och net, datt deen Neien dat alles eng Kéier fënnt. Ma bass du der ganz sécher, datt hien da bleift? hat ech gefrot. Ganz sécher, huet si gesot, an déi Foto, op deeër de Papp den Trikot vu Benfica unhat, verbrannt. Wann näischt méi vun deem Alen do ass, da bleift deen Neien. Dobäi huet si mech ganz fest ugekuckt, si hat keng Tréinen an den Aen. Elo hunn ech hir gegleeft, wa si esou sécher war, dann huet et misse stëmmen. Deen Neie géing esou fir ëmmer, ëmmer, ëmmer bei eis bleiwen. An dës Kéier wollt ech och kee Feeler méi maachen. Ech wollt net, datt deen Neie wéinst menger sollt goen. Ech wollt, datt meng Mamm fir ëmmer frou sollt sinn an ech wollt net, datt si nach eng Kéier rosen iwwer mech wier. An der Chrëschtvakanz, zwësche Chrëschtdag an Neijoerschdag, wa meng Mamm bis owes spéit huet missen an der Kees am Supermarché schaffen an deen neien och nach net doheem war, hunn ech meng Schatzkëscht ënnerem Bett erausgeholl. A menger Schatzkëscht hat ech mäi plasteks Sprëtzrevolver, dee mäi Papp mir zu Wolz kaaft hat, wéi mir zesummen op Fatima gefuer waren. Ee Porte-clés mam Wope vu Benfica drop, Fotoe vum Papp, déi meng Mamm eng Kéier erausgeprint hat, an eng Schwammwest, déi mäi Papp mir a Portugal kaf hat, wéi mir do op der Plage waren. Ech hunn et grad esou wéi meng Mamm gemaach, ech wollt ee gudde Jong sinn Ech hun d'Fotoe vu mengem Papp fir d'éischt zesummegedruddelt, dono hun ech déi éischt an de Waassersteen geluecht a se mam Briquet vun deem neien ugefaangen. Dem Papp seng zesummegepëtzten Aen hun nach eng Kéier geliicht, ier de Pobeier verbrannt a ganz schwaarz gin as, an ier d'Flam ausgung, hun ech séier eng nei Knuddjel drageluecht, dun as d'Flam nees méi grouss gin, an ier se ganz verschwonnen as, hun ech se nees gefiddert. Wéi de Pobeier verbrannt war, hunn ech de Porte-clé an de Waassersteen geluecht, mee deen huet net gebrannt. D'Flam war bal verschwonnen. Séier hunn ech nach eng Reklamm vun dem Supermarché drugehal, d'Flam huet sech nees erkritt. Ech hunn elo d'Schwammwest an de Waassersteen geluecht. Wann déi bis brennt, duecht ech, da geet d'Flam net méi sou séier aus. Dono Hun ech de plastiks Sprëtzrevolver och dobäi geluecht an lo ass d'Flam ëmmer méi grouss gin an ech hu fir d'éischt de gëftegen Damp a menger Nues geroch. D'Flam ass méi héich geklotert an et hat iwwert sech de Kicheschaf erreecht. Ech hunn elo fir déi éischte Kéier geduecht, datt eppes kéint schif goen. Den Damp ass ëmmer méi schwaarz a méi sténkeg ginn. Ech hunn d'Kichendier opgemaach fir Loft ze kréien, mee duerch de Sauerstoff huet d'Flam hiren zweeten Otem kritt. De Plaffang ass schwaarz ginn. De Schaf iwwert dem Waassersteen huet elo gebrannt. An op eemol huet et immens haart gekraacht, de Schaf mat allen Telleren a mat alle Schosselen, deen iwwert dem Waassersteen hung, ass erofgefall. Komm, d'Telleren an d'Schossele si gebrach. Séier hunn ech d'Fënster opgemaach, well dee schwaarze Plastiksdamp mir am Hals an an der Nues gekraazt huet. Déi meescht Schief hunn elo gebrannt. Ech stung matzen an der Kichen a wousst net, wat ech maache sollt. Hannert mir hunn d'Riddoen an der Fënster, déi ech elo just opgemaach hat, Feier gefaangen. Ech wollt an de Gank eraus, Mee ech sinn net méi dohinner komm, wëll d'Dier och ugefaangen huet ze brennen. Ech hu mech op de Buedem gesat an de Flamen nogekuckt, wéi se dee faarwegen hëlzenen Hunn um Kichendësch gefriess hunn. An dono, dono weess ech näischt méi. Wéi ech nees erwächt sinn, war ech zu Liège an der Klinik. Ech hat dee rietsen Aarm ganz verbrannt a meng Longe ware vergëft, dat sot den Dokter. Ech hu laang missen zu Liège an der Klinik bleiwen, a wéi ech nees gesond war, sinn ech an ee Foyer komm, wëll meng Mamm mech nach net direkt doheem wollt hunn. Si huet missen eng nei Wunneng sichen, eis al, jo, si war ganz verbrannt. Dunn hat si keng Zäit, fir no mir ze kucken, esou sot si. Mat mengem Aarm gesinn ech nach haut ganz gutt, datt ech mech voll krass verbrannt hat. Dat, déi Narben do, déi ginn net méi wech, sot den Dokter. Et sinn deng Tattoos, sot d'Jana. Voilà, mir maachen e klenge Sprong bis bei d'Kapitel 7, an do kënnt déi nächst Geschicht, Hochzäit. Si géing elo mat deem Neie bestuet ginn. Da kréich ech en neie Papp, sot meng Mamm. Mamm, ech brauch keen neie Papp, ech hätt gär mäin alen erëm, sot ech. An dee wëllt eis net méi, dee wunnt elo a Portugal. Ma den Hugo ass dach ganz léif, sot si. Den Hugo war net léif an ech hunn net verstanen, wat si un deem fonnt huet. Hien huet hir Kaddoe gemaach, jo, hie war och ëmmer gutt ugedoen, jo, hien ass mat hir an d'Vakanz gefuer, jo, mee hie war net léif. An trotzdeem wollt si, datt ech hie sollt léif fannen. Si wollt, datt ech sollt gutt mat him sinn, mee ech wollt dat net. An elo Hu se sech bestuet, wéi wann dat eppes ännere géif. Meng Mamm hat ee wäisse Rack un, wéi d'Schneewittchen bei de siwen Zwergen. Ech war deemools nach net esou al an ech hunn dat nach schéi fonnt. Haut fannen ech dat kitscheg, lächerlech a blöd. All waren se am Restaurant an all waren se ugedo wéi se sech soss ni undoen. Meng Mamm an deen Neien sinn an engem deiere Ferrari gefuer komm, deen se sech ni am Liewen hätte kënnte leeschten. Am Restaurant woussten d'Leit net wat se maache sollten a wat se matenee schwätze sollten, well hu se alt Spiller gemaach. Well et hinne soss langweileg gi wier. Mir hunn och heiansdo sou Spiller an der Schoul gemaach oder an der Maison Relais. Do hunn ech ni matgespillt, déi fannen ech net cool. A wéi et scho spéit war, hu se Lidder gesongen, Karaoke, a se wollten sou sangen an sou danzen wéi d'Staren op Youtube. Krass. Ech hu mech geschummt, wéi meng Mamm gesongen huet. Ech souz roueg op menger Plaz an heiansdo hunn ech d'Mamm gefrot, wéini mir gingen heem goen. Da sot si just, Waart nach e bëssen, däi Spill kënnt eréischt, du muss nach waarden. An dunn ass mäi Spill komm. Si hu mir en Hutt op de Kapp gesat, ee rout Duch an de Grapp gedréckt an ee gëllene Paltong ugedoen. Du bass elo een Torero, sot meng Mamm. Mamm, ech wëll keen Torero sinn, sot ech. Dach, sot si, wéinst menger, et ass dach esou ee schéint Fest. An si huet hiert wonnerschéint Mammelaache gelaacht. Menger Mamm hire Brudder huet sech elo plastik Saren widder d'Stier gehalen an hien huet den Toro gespillt. Hien huet Gebrëllt, hien huet mat de Féiss geschäert an dunn ass en op mech duergelaf komm. Ech hunn dat blöd fonnt, ech hunn näischt gemaach a wéi hie bei mir war, huet hie mech mat den Hänn an d'Luucht gejummt an nees opgefaangen. De ganze Sall huet gelaacht an huet Olé! geruff. Elo sinn ech den Toro, sot menger Mamm hire Papp. Den DJ huet d'Musek méi haart gemaach, de Bopi huet sech d'Haare virun d'Stier gehalen an en huet ugefaangen ze danzen. Hie wollt een Toro, deen danzt spillen. Ech wier am léifste fortgelaf, mee ech stung do wéi ugewuerzelt am Krees vun lauter komesch ugedoe Fraen a Männer, déi gejaut hu wéi kleng Kanner an déi Toro, Toro gebläert hunn an Olé, Olé. Dunn ass de Bopi op mech duergelaf komm, hie wollt mech och esou wéi mengem Mann hire Brudder an d'Luucht geheien. Ech hunn einfach e Schratt op d'Säit gemaach an de Bopi ass mat sengem ganze Gewiicht widdert den Dësch gelaf, op deem den Hochzäitskuch stung. Den Dësch ass ëmgekippt, de Kuch ass op de Buedem gerutscht an de Bopi souz elo mat sengem schwaarze Kostüm an der Bottercrème, der Mousse au Chocolat An der Schlafsaal. All hunn se Olé geruff a gelaacht, ausser dem Bopi an ausser menger Mamm. Elo huet een neien Tare geholl. Hien huet mech ugelaacht, mee ech hunn him net getraut. Den DJ huet Musek méi haart gemaach, deen heien huet mat de Féiss geschäert a mech streng ugekuckt. Aus senger Nues ass elo Damp erauskomm, seng Ae ware ganz schwaarz. D'Musek ass ëmmer méi haart a méi haart ginn, d'Leit hunn ëmmer méi gebläert a méi gejaut. Ech hunn ugefaangen ze fäerten. Viru mir huet deen neie sech an ee richtege Stéier verwandelt. Seng Hare waren net méi aus Plastik, mee et ware richteger. Hie stung op sengen Äerm a Been an en huet mech fixéiert, fir dee richtege Moment fir säin Ugrëff ze fannen. Ech sinn e puer Schrëtt no hanne gaangen. Mee méi wäit koum ech net méi, well de Bopi do nach ëmmer am Hochzäitskuch souz a mir de Wee verspaart huet. De Stéier viru mir huet de Kapp elo erofgestreckt a seng spatz Haren op mech geriicht. E war riseg grouss ginn, op d'mannst zingmol sou grouss wéi ech, an e war ganz schwaarz. Ech hat just dat rout Duch an der Hand, soss hat ech näischt fir mech ze wieren. Wieren? A wéi soll e klenge Jong sech da géint e mächtege wëlle Stéier wieren, deen hie wëllt op d'Haren huelen an domat opspiissen? De Stéier huet elo een Ulaaf geholl an en ass mat sengem ganze schreckleche Gewiicht op mech lassgestiermt komm. De Kaméidi vun sengen Huff war méi haart wéi d'Musik. Hie war nach just e puer Zentimeter viru mir, wéi ech nieft dem Bopi dat laangt Messer gesinn hunn, mat deem de Kuch sollt geschnidde ginn. Ech wousst net, ob mir nach genuch Zäit géif bleiwen, mee sou séier wéi de Blëtz hunn ech mech op de Buedem fale gelooss, nieft de Bopi an de Kuchs-Schmorri, hunn d'Messer viru mech gehalen an dunn hunn ech gespuert, wéi den Toro iwwer mech hier gefall ass an ech hunn héieren, wéi d'Leit nees Olé! gejaut hunn. Dunn hunn ech fir ee Moment guer näischt méi gesinn. Et ass ganz schwaarz viru mengen Ae ginn a wéi ech nees zou mir koum, louchen de Bopi, deen Neien an ech am Gank an enger laanger, laanger Schmier Bottercrème. Op dem glëtschege Buedem ware mir bis dohinner gerutscht an haten ënnerwee de Weenche mat den Drëppen an eng Serveuse ëmgerappt. D'Schlagsan War och net méi ganz wäiss, mee se hat rout Flecke kritt. Ech si séier opgestanen an hunn deen Neie gesinn. Aus deem sengem Been e laangt Taartemesser erausgekuckt huet. D'Thelmo war dat eenzegt. Wat meng Mamm nach soe konnt. Sou, da gi mer weider bis bei Kapitel 10. Do fanne mer den Telmo erëm zesumme mat sengen zwee Kolleegen, dem Rafael an dem Diogo. Si schwätzen iwwer d'Zukunft. De Raphael, Den Diogo an ech, mir souzen an de super bequeme Lounge-Fotellen am Diogo sengem Brudder sengem Bistro. Am Dag hat een zou an eréischt owes ass en opgaangen, sou géint 8 Auer. Am Dag ware mir dacks do. Do hu mir iwwer eis Zukunft geschwat an iwwer esou Saachen. Mir waren eis eens, datt mir allen dräi total sécher ginge Futtballprofi ginn. Ech wollt bei Benfica spillen, den Diogo an de Rafael bei Porto an zesumme ginge mir an der portugisescher Nationalekipp spillen. Kola, huet den Diogo gefrot a fort waren, ouni op eng Äntwert ze waarden. Ech am Stuerm an du am Mëttelfeld, sot de Raphael an huet mech laang ugekuckt. Ech hunn et net gär, wann de Raphael mech esou bekuckt. Ech weess dann net, wat ech maachen oder soen an wouhin ech kucke soll. Wann hie mech esou ugeglotzt huet, hunn ech mech e bëssen esou wéi een Opfer gefillt. Dofir war ech frou, wéi den Diogo mat de Colae koum. Hien hat an all Glas e Stéck Zitroun geschnidden an zwee Wierfelen Äis dra schwamme gelooss. Hien hat voll krass vill Talent, fir mat sengem Brudder zesummen de Bistro ze maachen. Mee wann ech hien esou bekuckt hunn, konnt ech mir net virstellen, datt hie sollt e Spiller bei engem grousse Futtballsclub ginn. Diogo, sot ech, du drénks ze vill Cola fir Profifuttballer ze ginn. Hien huet mech ugekuckt, wéi wann ech vun engem anere Stär kéim. Dach Mann, du bass ze fett. Wann s du eng Kéier um Terrain leefs, da bass du platt. Wéi, wëlls du mech provozéieren? Ey Mann, du wëlls mech provozéieren? Den Diogo ass op mech duergaangen, fir mech ëmzestoussen. Ech souz just schonn zimmlech bequeem an der Fotell, dofir stung hien elo viru mir a wousst net richteg, wat e sollt maachen. Den Telmo huet Recht, sot e Raphael, du bass ze fett. Du wars och nach ni um Training? De Raphael huet sech dout gelaacht an den Diogo wousst net, wat e sollt mat senger Roserei maachen. Den Diogo huet vum Raphael op mech a vu mir op de Raphael gekuckt. Fir déi lescht Matcher huet den Trainer dech och net opgesat, sot de Raphael. Dofir hu mir déi gewonnen, sot ech. De Raphael an ech hunn eis kromm gelaacht. Den Diogo huet sech elo e bëssen akritt. A du da, Raphael? Du bass sou dënn wéi e Meedchen. Wann ech dech mam klenge Fanger stoussen, da fäls du ëm. Sou! Den Diogo huet dem Raphael eng zolidd mat der Fauscht an de Mo ginn. De Raphael huet ee Moment keng Loft méi kritt a konnt net äntweren. Gesäis de, gesäis de! huet den Diogo geruff. Du hues keng Muskelen. Du bass ee Läppchen. Den Diogo hat Recht, de Raphael war ganz gouereg, säin Gesiicht huet e bëssen ausgesinn wéi d'Gesiicht vun engem Meedchen. Ech hätt mir hie ganz gutt als Meedche kënne virstellen, als Tussi mat ville Suen. Säi Papp huet Haiser gebaut, si waren immens räich, sot meng Mamm ëmmer. De Raphael gëtt Spiller an der portugisescher Fraefuttballsnationalekipp. Hunn ech gelaacht. De Raphael huet elo nees Loft kritt, mee en huet sech net gewiert. Zu Lëtzebuerg gëtt et ganz vill portugisesch Jongen, déi ongeféier 12 Joer al sinn, an déi wëllen alleguer, alleguer, alleguer ouni Ausnam Profi ginn. Ey Mann, dat ass wouer! All wëllen se op d'mannst esou berühmt wéi de Cristiano Ronaldo ginn. All wëllen se d'Champions League spillen an an de portugiseschen Nationalkader nominéiert ginn. Wierklech vill Fantasie hu se zwar net, eng Ekipp besteet aus 11 Spiller an nach eng Kéier enger hallwer Dosen op der Bänk. Wéi sollen all déi portugisesch Jonge spéider an enger Ekipp spillen? Dat wier jo dann eng Ekipp vun 100.000 Spiller oder wat? Dat ass net méiglech, also wann een emol esou richteg driwwer nodenkt. Do huet ee besser, et sicht ee sech eppes anescht. Ey, mir mussen eis eppes anescht sichen, sot ech. Den Diogo an de Raphael hu mech bekuckt, mä si hu guer näischt verstanen. Ech hunn erkläert. All portugisesche Jong vun 12 Joer wëll d'Champions League spillen. Fodes, jiddereen. Dat sinn der ze vill. Do sinn der vill ze vill dobäi, déi vill besser Fussball spille wéi mir dräi zesummen. Verstitt Der? Mir hunn do keng Chance. Mir kommen do net bäi. Mir sëtzen hei beim Simao sengem Bistro, drénke Cola a schwätzen a schwätzen a schwätzen. Do gëtt et der, déi sinn elo am gaangen ze trainéieren. Jo Mann, an et sinn déi, déi herno an der Champions League spillen. Mir sëtzen hei, schwätzen an drénke Cola, si trainéieren a spille Futtball. Dat ass den Ënnerscheed, Mann! Elo sot keen eppes. Mir hu virun eis gekuckt, ongeféier esou. Fotos hunn ech geduecht, ech hunn esou eppes vu Recht, datt ech mer net éischter do drop komm sinn. An op eng Kéier, no enger ganz laanger Paus, seet den Diogo, Jo Mann, dono nees Roum, dann de Rafael. Jonger, mir maachen eppes anescht. Esou séier ännere Jonge vun 12 Joer hir Meenung, duecht ech. Mee wat solle mir maachen amplaz Futtball? Dem Diogo säi mockelegt Gesiicht huet elo d'Form vun engem Fragezeichen kritt. Jo Mann! An dann nach déi lescht Geschicht, Kapitel 13. Meng Liblingsgeschicht. An déi geet esou. Meng Mamm war mech deemools an de Foyer siche komm an si hat gesot, Si hätt elo eng nei Wunneng an si ging mech elo nees mathuelen. Ech misst mech ewer gutt, ganz gutt schécken an ni méi mam Feier spillen. Op deen neien och ging do wunnen, wollt ech wëssen. Si sot den Hugo wier hire Mann an natierlech ginge mir elo zu dräi zesummen am neien Appartement wunnen. Ech war enttäuscht an hunn ee Moment iwwerluecht, ob ech iwwerhaapt sollt matgoen. Ech wollt net bei deem Neien an engem Appartement wunnen, mee well et am Foyer net esou cool war, sinn ech matgaangen. Déi nei Wunneng war vill méi schéin wéi déi al. Se war ganz héich uewen aus um sechste Stack vun engem fonkelneien Haus. Mir si mam Lift erop gefuer a meng Mamm huet mir erkläert, op wéi eng Knäppercher ech misst drécken, fir op de sechste Stack ze kommen. Ech sot, si bräicht mir dat net ze erklären, ech wéisst, wéi e Lift géif fonctionéieren. D'Wunneng war grouss, riseg grouss, vill méi grouss wéi déi al. Ech hat een Zëmmer mat enger mega Fënster a mat enger Télécommande konnt ech d'Rollueden automatesch zoumaachen, wann ech wollt schlofen oder wann et ze waarm war, wëll d'Sonn erageschéngt huet. Meng Mamm huet och e puer nei Spillsaache kaaft, di al, déi ware jo verbrannt. Wéi mer an d'Stuff gaange sinn, ass ee klengen Hond gespronge komm. En huet ganz haart gebillt. Ech hu mir d'Oueren zougehal. En ass direkt u mech gesprongen. Ech hunn d'Hänn an d'Täsch gestach, wëll ech gefaart hunn, e géif mech dodra bäissen. Dee klengen Hond huet u menge Boxebeen gerappt. Dunn huet d'Mamm hien op den Aarm geholl, Ajee Telmo, de Bobby wëllt nëmme spillen. Ech hu si gefrot, ob den Hond wierklech géif Bobby heeschen an si sot, jo, et wier dem Hugo säin Hond an hien hätt e Bobby genannt. Den Hugo hätt schonn ëmmer en Hond gewollt an elo, wou mir déi nei Wunneng hätten, wollt hien et emol mat engem Klenge probéieren. Ob deen Neien dann nach méi ee groussen Hond wéilt, wollt ech wëssen. Jo, sot si, wann et gutt mat deem Klenge klappt, da keeft den Hugo eis ee ganz groussen. Bei deene Wierder huet meng Mamm d'Äerm ganz wäit ausernee gehalen, fir d'Gréisst vun deem ganz groussen Hond ze weisen. Mir ass et angscht ginn. Ausserdeem bräicht ech net mér en neien, fir den Hugo ze soen. Si gingen sech elo schonns ganz laang a ganz gutt kennen an den Hugo wier ganz bestëmmt frou, wann ech ging Papa oder wéinstens Hugo zu him soen. Ni am Liewen, hunn ech geduecht. Mamm, ech wëll keen Hond, hunn ech gesot. O ma Telmo, kuck dach nëmmen, et ass dach e richtegt léift Déierchen. Dobäi huet si de Béischt bei hiert Gesiicht gehalen an den Hond huet hir mat der Zong iwwert de Bak, iwwert d'Nues an esouguer iwwert de Mond geleckt. Ech eekele mech nach bis haut virun deem Geknuuts. Et ass scho schwéier genuch auszehalen, wann e Meedchen engem mat der Zong duerch d'Gesiicht fiert, mee en Hond, nee Merci. Ech hu mech richteg an dee klenge Bobby verléift, sot si an huet en nees zeréck op de Buedem gesat. Den Hond ass nees u mech gesprongen an huet gebillt. Datt ech d'Hënn am Fong fäerten, wollt ech der Mamm net soen, mee esou konnt et op kee Fall net weidergoen. Ech hunn de Bobby mam Fouss gerannt, en huet gejault An en ass sech beleidegt a säi Kuerf sëtze gaange fir ze motzen. An, gefält der eis nei Wunneng? huet meng Mamm gefrot. Jo, sot ech, mee deen Hond gefält mer net. Mee et gesäit ee wäit zu der Fënster raus, sot ech an hu mech bei eng vun deene grousse Fënstere gestallt, déi op de Buedem vum Appartement erofgeriicht hunn. Bausse virum Glas war e Glänner, fir datt een net sollt direkt déi sechs Stäck eroftrëllen. Et ass mir e bësse schwindeleg ginn, wéi ech erofgeluusst hunn. Et ass och geféierlech, sot meng Mamm. Dofir kënne mir d'Fënster sou wéi eng Dier zouspären. Se huet de klenge Schlëssel an der Klensch vun der Fënster ëmgedréint, aus dem Schlass gezunn an an een Tirang am Kicheschaf geluecht. Ech hu mir déi Plaz, wou si de Schlëssel higeluecht huet, ganz gutt gemierkt. Ech weisen dir nach séier d'Buedzëmmer, da kanns du herno deng Zänn wäschen, sot si. Muss du dann nach fort? hunn ech gefrot. Ech gi mam Hugo iessen, hien huet mech invitéiert. Oh Telmo, ech freeë mech esou! A scho war si fort. De Bobby ass elo fäertereg ëm meng Féiss geschlach, hien hat Respekt viru mir, dat hunn ech gesinn. Ech hunn aus dem riise Frigo an der Kichen e Wirschtsche geholl, eng Halschent hunn ech dem Bobby an de Gank gehäit. Wéi de Blëtz ass de Bobby der Wurscht an de Gank nogelaf. En ass mam Kapp widdert ee Stull geknuppt, well en op deem glat poléierte Buedem ausgerutscht ass. Mee dat huet him näischt ausgemaach. Ech hunn héieren, Wéi hien am Gank deen halwe Wirschtsche gefriess huet. De Bobby hat keng Manéieren, hien huet geknätscht a gesabbelt. A wéi hie fäerdeg war, ass en nees bei mech gelaf komm, huet mam Schwanz gewackelt an huet mech ugekuckt. Hie wousst ganz genee, datt ech nach déi aner Hallschent am Grapp hat. Ech hunn se an d'Luucht gehalen an hien ass gespronge fir drun ze kommen. Elo sinn ech bei de Kicheschaf gaangen, de Bobby ee Schratt hannendrun. Aus dem Tirang hunn ech de Fënsterschlëssel geholl a sinn zeréck bei d'Fënster gelaf, de Bobby ëmmer nach e Schratt hannendrun an deen hallwe Wirstchen fest am Bléck. Ech hunn d'Schlass vun der grousser Fënster opgespaart a wäit opgemaach. Kal, fiicht Loft ass vu baussen an d'Appartement erageschoss. Ech hunn zwëschent de Stier vum Gelänner bis ganz erof geluusst. Mir ass et nees schwindleg ginn. Ech hu just net zwëschent de Stier vum Gelänner erduerch gepasst, de Bobby schonn. Ech sinn e puer zeréck, ech sinn e puer Schrëtt zréck an d'Wunneng gaangen an hunn d'Wurscht an d'Luucht gehalen. De Bobby ass bal geckeg ginn, huet sech op déi hënnescht Bee gestallt, de Spaut ass em aus dem Mond gesabbelt, en huet gebillt an ass wéi verréckt an d'Luucht gesprongen. Hohoho, Bobby, lass eng gutt Wurscht, sot ech zum Hond an hunn mam Wirstchen virun senger Nues gewibbelt. An dunn hunn ech d'Wurscht geholl an se am héije Bou zu der Fënster rausgehäit, esou wéi ech se virdrun an de Gank geschoss hat. De Bobby huet eng Kéier opgejault an ass lassgelaf, fir dem Würstchen nozesprangen. An op dëser Plaz froen d'Kanner dann ëmmer, Oh, ass de Bobby lo dout? An ech ginn Iech elo déi Äntwert, déi ech de Kanner och ëmmer an de Liesunge ginn, Kanner, wann der dat wëllt wëssen, da musst der d'Buch fäerdeg liesen.